Beirniadaeth gystadleuaeth y Gadair, Eisteddfod Caerdydd 2021. Daeth deuddag ymgais ar y testun Ffenest i lawr beirniad. Mi gefais i a Ceri Elen, fy nghyd-feirniad, bleser garw yn darllen yr ystod amrywiol o gerddi. Bydd beirniadaeth ysgrifenedig ar gael ar gyfer yr holl ymgeiswyr, ond am rŵan, hoffwn ganolbwyntio ar y rheini gododd i'r dosbarth cyntaf. Roedd Ceri a mi yn gytûn bod pedair cerdd yn codi i frig y gystadleuaeth, sef Daw Dydd, Hiraeth am Gymod, Silien ac Ymwelydd. Cerdd yn y wers rydd gawsom gan Daw'r Dydd. Ynddi, Mae'r bardd yn annog ei hwyrion i ddod yn nes at y ffenest i ganu iddi yn ystod y cyfnod clo. Er gwaetha'r hiraeth creulon, mae'r gerdd yn llawn gobaith wrth i'r bardd edrych ymlaen at y dydd pan gânt ddod ynghyd unwaith eto. Cywydd gawsom ni gan Hiraeth am Gymod, sy'n olrhain hanes ymosodiad terfysgol hiliol ar eglwys yn Birmingham, Alabama, ym 1963. Codwyd ffenestr liw newydd yn yr eglwys, wedi'i dylunio gan yr artist o Gymro, John Petts, sydd yn darlunio Crist fel dyn du. Mae hiraeth am gymod yn gynganeddwr abl â llunio cwpledi fel hwn, Yng nghynefin casineb, Duw sy'n wyn ar du sy'n neb. Mae yna ambell i lithriad mesur yn y coed, ond mae hiraeth am gymod yn fardd taer ac mi wnes i fwynhau darllen ei gerdd yn arw. Cerdd yn y wers rhydd gynganeddol gawsom gan Silvian, ble mae'r bardd yn adrodd hanes cynhebrwng hen fodryb, a'r gorchwyl anodd o wagio'r tŷ neu glirio tân tra'n galaru. Mae ganddo ddisgrifiadau byw a chofiadwy, fel yn y llanast, albwm lluniau, estyn am yr amlenni plastig, pipo drwy'r ffenestri papur, a'r ennyd o fywyd a fu. Mae hi'n gerdd deimladwy gan gyngeneddwr greddfol, ac er nad wyf o reidrwydd yn hollol sicr efo'i ddewis o fesur, efallai y byddai cywydd neu gerdd ddi-gynghanedd wedi gweddu'n well i'r testun, llwyddodd y gerdd i gyffwrdd â nghalon. Cawsom gerdd yn y wers rydd mewn dwy ran gan Ymwelydd. Mae'r rhan gyntaf yn atgof o'r bardd yn sefyll gyda'i mam wrth ffenest ysbyty'r Rhondda yn gwylio'r ceir yn dringo rhiw Pen Rhys at y ddelw o'r forwyn fair. Mae'r bardd yn myfyrio ar y ffaith na wyddai'r ceir na'r ddelw fod rhywun yn eu gwylio o bell. Ni welant hwy y ceir na Mair na ni'n dwy yn gwylio gyda'n gilydd o'r ffenest. Mae'r ail gerdd yn perthyn i gyfnod diweddarach ar ôl i'r bardd golli ei mam, ac mae'n gwneud pererindod digon chwithig at ffynnon y forwyn fair, ac mae hi yn cael clo ar reiling sinig rhyngof fi a'r dŵr. Mae'r gerdd yn fyfyrdod personol a soffistigedig am natur ffydd, colled, perthyn, a gwerth defodau mewn byd ôl-Gristnogol. Mae hefyd yn gerdd lwyddodd i godi gwên gyda'i gosodiadau sardonig fel 'Pererindod od yw hon a'n pocedi'n Brotestanaidd wag o roddion, dim aur nac arian na phileri cwyr i fair, a gymerai gerdyn debyd'. Dywedodd Ceri fod Ymwelydd wedi mynd â hi ar daith ddaearyddol, emosiynol ac ysbrydol. Fe apeliodd y gerdd ataf yn syth o'r ddarlleniad cyntaf ac mae hi'n datgelu haenau pellach o ddyfnder ac ystyr gyda phob darlleniad. Mae Ceri a minnau yn cytun bod y pedwar bardd ar y brig yn gwbl deilwng o gadair Eisteddfod Caerdydd, ond roedd y neilltuau yn gytun hefyd bod un ymgais yn gadarn ar y blaen. Ymwelydd yw bardd mwyaf uchelgeisiol y gystadleuaeth, a'i cherdd hi yw'r gerdd orau. Mae hi wir yn fraint ac yn bleser cael cyhoeddi mai Prifardd Cadeiriog Eisteddfod Caerdydd 2021 yw Ymwelydd, llongyfarchiadau mawr. Wel, ga i ddiolch yn fawr iawn i, wel, i Eisteddfod Caerdydd yn lle cyntaf am drefnu bod yna Eisteddfod dan y fath amgylchiadau eleni. Felly diolch, diolch arbennig i'r Pwyllgor am ei trefniadau. Diolch i'r beirniaid

Ffenest. Mair o'r ffenest yn Ysbyty Cwm Rhondda. O'r ffenest, cawn wylio gyd yn gilydd geir yn dringo rhyw pen rhys. Per yr union un prynhawn o haf yn araf lusgo fesul hwb a ger i fyny'r llethr anfyddeuol. O'r fan hon, ni welwn faint sy'n oedi tua'r topiau llwm a'r tai i fwytau chips neu hufen iâ o'r fan. na faint sy'n mentro heibio i adfail muriau cred at oes y fu, at faer, i olrhain rhifau i bri a'i braint a'i bys mewn gwyrthiau concrid. Y baben yn ei breichiau byth yn disgwyl rhith o gusan, cyn rhuthro nôl i waelod cwm ac annibendod byw heb fendith. Ni welent hwy, y ceir na mair, na ni ein dwyn a'i gwylio gyda'n gilydd o'r ffenest. Mam o'r ffynnon. Taro'r llwybr union trwy'r rhedyn, trwy'r adlodd o bacedi creision, caniau coc a gwaith yn y gwair hir, ati'r ffynnon. Cael clo ar reilyn sinig rhwng y fur dŵr sy'n dal i lenwi'r cafn dan do. Pererindod od yw hon, am pocedi'n Brotestanaidd wag o roddion. Dim air nac arian na pheleri cwyr i fair, a gymerai gerdyn debit, ac mae'n rhy hwyr o sawl canrif i geisio credyd trwy gyrchu yma ar fy ngliniau, Fe credwn wir bod gwerth yn hynny. Ond mae i'r lle hwn rhyw hyd uwch cilni'r cwm, uwch toiau'r tai a ffigiadau cydwybod goleuadau diwetydd sy'n fy nhynnu ato'n gyson i ymlonyddu. A heno, ar awr ymweld, gwn am un sydd a'i ffydd mewn ffenest i'm dwyni ati. Rwy'n codi llaw amhosib ar Mam o dir ffynnon du ffenest, gan droi i ddringo'n ôl trwy'r rhedyn, trwy'r gwair sych, a chynnig deugryn poeth i Fair wrth basio, cyn prynu hi fy niao'r fan sydd ar fin cau.